Ebi nebiateko bia Kisii FM, enka y'omogusii.
Nagosogeirie omwancho omotegeeri ano onsi asobete naende chigaki na chingiyango chigokwarekana ase omorobori bw'ebiateko korwa Kisii FM nere enka y'omogusii. Erieta riane Daniel. momanyi. Togochaka kobiata, omokoreri bw'ekanisa eyemo nigo atachete ense ng'a ngosie kare ekanisa, nyuma y'abaegeni komokaana, buna nakariete chibesa chi'ekanisa. Ase bono ekiranete, aya nigo akorekana ase ekanisa eyemo eye egotoka ime y'Egwadi ya Gesima, eye egotoka Kitutu Masaba, ime y'Ecounty ya Nyamira. Nyomba ya Nyasae nigo yarorekanire koba Enyomba y'etondo korende taiyo enyomba y'ogokonya. Abwo noro nigo rioka ekero ekanisa eyemo bono yakorire omochango egoteba ng'a igo twakorire omochango ase okoria ebiombo bi'ekanisa na kero kende obwagacho bw'ekanisa bochenchie. Abwo bono keri keri ekero bachire babekire egochi yabo ekemunwe ebesa ime ng'a ebesa eye nao torabe tokoyetumeka korwa aa. Nomorandi bono nere nigo achire osoire ekemunwe eke ime na gokegokora. Ochiire netongoro y'ekanisa. Ira ng'ora. Agwo nase Abakristo batebire ng'a bono okwegena tigogocha gotoka iga iga ekiagera twamaete ng'a naye ogosimeka okwegena, ande naye ogoa kare gosimora okwegena. Gwa. Na bono nigo toranyore omokori omong'ao korende oyio otaba aye. Yeso konya. Abwo bono ase omorandi oyio nere atachire gotiga oromaiga nere yatebire ng'a ande abasakorie ekeburi kero kende ng'iranirie enyomba eye iga. Ekiagera ninche omogaka omogutandire nokobua gw'okoreta amasenia ase enyomba eye iga. Aya namaragererio.
Agwo bono ase Abakristo nabare bono bachiire babete chinchara nse bakanire kururu, goika ase Abakristo n'abarai babo abanene bachiire batebire ng'a igo toraikaranse inde torigie omorembe, n'abarai babo kobatebia ng'a nigo tobarere nomwaka w'amaguta na barabwo nigo bakanire kururu bagoteba ng'a oyio bono tagotacha nebiburi bitano birakane iga iga. Yarokire. Omosake kagweta bono nere gwateka gwachia buna omoriri bw'egetama.
Omomura oyomo ogi'okogingira ekinyonsi nigo achia igoro na inse na koira omwana bw'esukuru o form two na komochueria riembe rirere. Aya nigo akoreka namagombo eyio gotoka Maanga, ime y'ecounty ya Nyamira. Omomura oyomo bw'ekinyonsi nigo abete gakobekwa biara na abanyanyimbo, erio magega y'ogotoka ng'a naba gakotoka nomwana bw'esukuru. Ng'ai gose toroche? Egento gi'okumi nkeri ng'a omwana oyio agosoma form two ete esikora, tara mwabo nyomba, baria bachia komorigia botuko banyesunte ng'a yagakare. Tiga amaemba arakong'a. Tiga komorigia epara, bakamorasa agotamboka akabwatwa nabanto ba nyomba kumi. Mana batureti, abwo ase abatari ng'a nigo arachire ensemo egoikwa magombo, nao araire. Mosemi. Korende egento giokominka nigo ababwati bakamanyete ng'a toire mpaka ase kwaraire, iga abarete mocha kwa mocha mpaka ase ekerosi gie kame ensemo ya magombo, abwo ase banyorete omomura ori kera ase ekerosi gekio, oyio obeete gakobwatwa, amo nabanto ba nyomba kumi, abanyanyimbo bakarangerigwa bakamoira goika iga ase egetugi kia magombo, abwo ase ekerosi asikure ensemo y'amanga arangerigwe agacha, na ere arandikurwe ase na kumoira amanga, bonsi nabwo basiekire bono. Batagotiga abana basome gose mbekonye. Oyomwise egento okorwa ng'a nigo ekogera, omwana agotiga esukuru akorwa ase atambe mono na gocha mpaka ensemo eyio ase abanto b'ekenyonsi. Tiga ense emogambere. Bono nonya nebiato kera ekiaisano bigateba ng'a abanto barende abana buya, na abana mbabase gocha gosaria amasomo abo, bagachaka korigia abanto bande goika bare namagima abo. Amakoru nigo akarekire ase. Aye nare ebiatuko biarora, ko biranyore amange, naende bibaate kong'esa inse chire oo.
Togosonya matuta. Ababeeku nigo bagenda korwania omong'ina oyomo bwoye, na komotigera chingoma ase yakurirana. Aya nigo akorekana ase ekenyoro kia Nyamatuta, eyio egotoka Bonyengwa ii, Nyamsi Division, ime ye County ya Nyamira. Amaichano na amakumia nari ng'a aba iga bagokwanigwa obare ribibe riabo keira na Bonyengwa ii, ko abamura abange yarorekanirie koreng'ana ne chingoma. Bono inche abanto ng'abaruete banyengwe bakagenda korwania omong'ina oyo iga ase enka yaye. Abasangi ki ababera?
Omong'ina ekero akuurete, abanto mbateemete goikerana aase agwo barenge nkegendererete, bakanyora abamura abwo baekire gochia chimbero bachiire. Ebakobatiima.
Bono abanto bakoboria, Abana aba abasae bataikwa ne chikuru, nabo barorekanire bachakire amang'ana y'obokebago, na abanto bande berobeirie ase okobarenda ng'a imbarabi yao agakora amang'ana aya? Tachianse. Na ekero ekemo oyomo araaikerwe narore ase. Senyia Kemini, na aa moiboria oye atabachia kochaachana ng'a inki kiagera timwakora eng'ana eye, onye tagamberete omwana oye ase enchera ere engiya. Na abana mbare okonyora omoiboria agakogamba ere buya, ko omoiboria tamanyeti egento kegendererete karaire, abana batigire chinyomba abwo bachire gotaara isiko. Aba mbatakeire amasabo.
Abwo abwo omogaka oyomo oigwete eriogi erio ekero riaikeranire, agateema gosoka achie komanya inki kegendererete, na omwana oye komanya kare gocha, akomotebia ng'a esegi yatuke. Igoro kore amonto ng'o itware, agatereria agaakera inse, akabwereka omotwe, igo bono akairwa onye gitari agasunwa chiusi isato. Pole sana. Ne eserekari yegoeta boki yantomairi ng'a ng'ai bakobera gose bakorinana ne eserekari, eagera ekero eserekari egoeta nabaraurwe bache bare koboria eserekari nabanto bekenyoro ase amo egere bamanye abanto aba bakorwania abang'ina ase ekenyoro ng'ai bakorwa. Egeterio giachire keranyore ayande, nigo baretere amo ne chinsato chiaye.
Tokoriringera ki endege? Omong'ina oyomo nigo agendete kogwena chingoma chintindi nyuma y'abasari komotarera chingaki chia botuko na gotaka komotichora amakara ase chinguru. Goika ase bamotigera chingoma omotwe oye, nigo akorekana ki endege eyio egotoka Eburi Sublocation, Sauti Mogirango, ime y'ecounty ya Kisii. Naya nigo agocha chingaki ekero egiato. Geko kiainga esafari ekereka iga amo naria, nekero kiabete gekobe gekambi asoro gongoro iga mwaigure. Aa nokianyorete bono abang'ina baria abagotu nonya nabagaaka nigo baende gotwara obwoba namaisugusu ekero amaiso abo arachokire na kobua mono ekero emenwa yabo egende goitera chindende chiobwoba ekero abang'ina basibire chiswenta ase chinda chiabo nabagaaka kuruta chigobi chiabo onsi ne chigwacho chiabo onsi. Ase ekering'a ekero omong'ina oyomo oiba emiaka eye mwaigurete amani na amoja, atigire ase enka ase amenyete na kobua mono ase bono ng'a baria babwenerete kobera ang'e nere mbabwate ase ande ase bagorete ase bamenyete, korende ng'a ebiro ase ebiro nkoenda bare banyakoratera omong'ina oyo ande ake nonye nekeraire omofanyikasi oyomo oyio ande akogenda ase sobo ase enchera ende y'okobakuani. Naki gekaria.
Kiogoichania ekering'a bono. Ande ake aba nambaroo barabwo bakane ng'a tibakonywoma ase ogosabwa esabuni, ase ogosabwa eyanga, gosabwa esukari, nonya nkende kia nyomba ase enchera ende y'abanto koragera na komenya, korende ase banyora ng'a bono ng'a nokwenyorera omong'ina oye omogotu kegima bwe emiaka eye iga. Gaki, ase keri ng'a bono ekero omong'ina oye asokerwe botuko amo n'ababeegu aba bamokorera egekora eki'obosuku gi'okomonyuoma, korende ekero ekochia komanyekana ng'a ande ake narigetie gokagira abanto babere batato ase gati, hagati ya baria bachete komokorera egekore ekega ki'obosooku, aa noba amoaka omotu bobe na bobe, goika omong'ina oyo ogotemanya. Ng'a korende bono mambia ekere bwakiire, baria bakoinya komanya chinsa akoboka ekere batamoroche, na ekero oyomo bw'abang'ina na mogaaka onde bachiete ase enka eria ase ogochia komotaarera. Aa noba anyorete ng'a ase enyomba eria yaye omong'ina oria tamanyeti ng'a inki kere ase enchera ende, ng'a nigo arenge oyosiretie okobua emanyi bonde bw'ense. Rinda chinkotu.
Aye ase egekorwa kiabete gekobeekwa, na ekero omong'ina oye tokorusigwa ase aria, na kominyokigwa ase enyagitari eyemo ime ya Eldoret, ase agente korwanera obogima bwaye. Mokonye. Korende bono ekero egiya tiko kiabegete ekambi ase aye kanyora ng'a bono abagaaka abang'ina nigo bagente korerera gosaba ng'a nere buya eserekari ekore obuchunguzi boibe ime mono erinde abakagirwa abaiga banyakoba bagoikereka. Gaki amabera.
Nonya ne. Kere egiateko kiabegete ekambi Asa ase kiete bono omogambi Asa atebete ng'a nki nakeba ng'a bono nkobeka are chibuti abwaterane amo nabanyakenyoro goika nonye neserekari, bakarora ng'a abakagirwa abo baikereirwe mono baria bangete konyuoma nabasae baria bamenyire ase ekeroro nemete eria ende ye chimbori eyere emeroro. Nase bono egiateko getatigire maega ase kiabwati ng'a Inee! Basaba mogochiina ribaga rienyuoma endonge, naende mwamanya gwonchokera abang'ina bekwereire ase emiaka eye iga? Lib. Baga mobwenerete koba amasikani abo, okaga ng'a basuba tibagokina mbaerire mpaka baria abande b'esibiri beechenire, nonya nabande bakoyaganya komocha Isimaeli y'ogotaka Yakobo okoboirwe egechuri gioka. Naende mwamanya gosaria abang'ina banga buna abaiga, na abasae baria banga buna abaiga, na ere buya gose ere bobe. Ere bobe pi!
Egete kogiachire, ekero keranyore ayande, nkenya akoe kobayarentera.
Ebiateko na Daniel Momani.
Goikera agwo mwanche omotegete na ngochia gokora omoroberio bw'ebiateko, nigo nkogosegete ogende gotegera Kisii FM nere nkaye omogusii, goika chingaki chinene nende akoretera omoroberio oyo, erieta riane Daniel, momanyi.
Ebio nebiateko bia Kisii FM ase togokoretera aya twakoreire obotati na obotuki bwa isani korwa ase emechie na ebikori na ebinyoro bionsi ase orogongo rwa Gusii.